Kati iya tau nemu lino deka nanya iya? Selamat malam bala uchauk. Begulai enggau aku baru ini maneng. Nama berita kita uchauk? Ke sekali tau Ini mai ke bala uchu siti pengingat ti dipedua Lina nyadi ke nama Karawang. Kenu ku Lina uchu, pengingat tu nyadi maya Lina agi gawa ba kedai makai dua puluh empat jam suba. Sebedau ti nampung pelajar ba iu tunga ke menua Kuching. Kedai makai endur Lina gawa nya ba tisi jalai Seberai bentara ke jalai bisi begunan puang. Enda nemu asal bangunan nya ucau kenu kulinau. Laban Lina ti nemu ngena mutusikal nyamai meh tudah Lina ucau nurun gawa malam. Sip sida Lina malam nya ucau bisi enam iko, empat iko indu lalu dua iko lelaki. Laban, maya nya Lina tekena ke sip malam endang iya baka selama mega. Sepengudah besilih sip lemai nya, Lina pun berenggah gawa, nusun pinggai mangkuk ba dapur lalu nuchi macham leman bansa sayur. Tembu pengawa semua, Lina pun lalu ngemuk lantai kaki lima Jam maya nya kira lalu pukul sebelas malam pia meh kenu ke lina uco. Benung lina tukir-tukir ngemuk lantai. Enda mukai-mukai. Lina bisi meda siku indu duduk ba mangku tunga ke mija lumu empat. Diperati tudah lina indu nya uco. Baka urang jukat. Tang enda ga. Baka kitai tu mega semina baju gaun indu nya kamih dibalut latak. Kada enda belaya enggau pangan iya kini. Pia ko Lina bejaku dalam ati ucau. Taja pen Lina benung ngemup lantai, tang mata tudah Lina suah nyeling tunga ke indu nya ucau. Tembu ngemup. Lina lalu mai beledi enggau Mup tama ke kedai lalu nganjung tunga ke belakang kedai. Udah nya Lina nikau baru maya ti nikau nya Lina bepansa enggau tukang sumai ucau. Lina lalu nanya tukang sumai nya kasih nai endo ba Mija lumur empat nyin. Kada enda belaya enggau pangan iya, ngujung ke tudah tuai telentang dijauhka orang. Pia ku Lina Uchau. Alai, nuan nanya iya. Nama utai deka dipakai iya? Pia ku tudah tukang sumai nya seraya ti bejalai tama ke dalam dapur. Ninga tukang sumai munyi nya, Baka selama mega Lina mai pinsil enggau bup ngelawa indu nya Uchau. Tang meh lalu apin sempat tudah Lina nanya indu nya Uchau. Dia indu nya lalu bejako, Ai aman. Nyau tekenyit tudah Lina Uchau. Kati indu nya tau nemu tudah Lina datai deka nanya iya. Meda mua indu nya nensam belama enda merening lina enda ga lina kiruh nau chau bisi utai bukai agi ko lina ga nanya indu nya peda lina indu nya semina ngilik kepala aja meda baka nya mupuk meh tudah lina nikau baru tama kedai japai lina ai mindra butu mit ari dalam peti ais. Lalu, dianjung Lino ngagai indu nya, Uchok. Kira sedepa meh. Tudah Lino deka datai ba mija endua indu nya duduk. Enda mukai-mukai. Indu nya tadi lalu nyuak ke Lino nut duit seratus. Seringgit lima aja ai nuan nya. Narai duit mit nuan. Pia ko Lina ucau nanya indu nya. Tang meh tanya tudah Lina lalu enda disaut indu nya ucau. Ngilik kepala pe enda. Amat nyelai gulai iya tu. Pia ko Lina ke bejako dalam ati. Mupuk meh tudah Lina bejalai ngelawa kaunter bebayar lalu muka laci endur duit. Lino irau ke nadai duit mit laban udah dibai orang ti bempu kedai pulai sebedau iya mulai kediri lemai nya tadi, ucau. Maya ti ngerebak ke laci, mata tudah Lino merening komputer mua ari atas laci nya, ucau laban bisi bideo CCTV sigi ayan dia magang. Dalam komputer nya bisi tiga iti biu CCTV, siti ba luar, siti ba dalam kedai lalu siti da agi ba belakang kedai. Diperatika Lina biu CCTV ba mua kedai. Peda Lina, Te nadai mensia siko, ku kita Ujau. Enda puas ati ga tudah Lina tu tadai Ujau. Lalu beri lina full screen video CCTV ba mua kedai lalu di zoom ke lina tunga ke mija lumur empat. Laban mija nya ba tisi sekali ngerimbai tiang. Tang meh ko kita uchu. Lina nadai meda indu nya. dalam video CCTV. Bah. Perening Lina ga indu nya ucu ngena mata nya ngena. Agi ga indu nya dia baka ti dulu tadi duduk nensam ke mua iya. Malik baru ga Lina ngagai video CCTV. Tang nadai ga meda indu nya ayan. Apu ku ati Lina dienu cau. Malik baru Lina ngagai indu nya. Peda tudah Lina. Indu nya nyau udah bediri ba mangku. Nyau melut meleneng mata tudah Lina meda utai bangat ngenyelai nya, ucau. Enda engkesap mata lina meda indu nya. Mua indu nya narit dipeda nyengenda laban ti dibalut buak indu nya ti gerusu. Tang meh lebuh mata lina merening tunga ke kaki indu nya.

Utai dipeda Lina pen lalu petang. Luput meh tudah Lina ba kaunter merusut telentang ko kita ucau. Semadi mua iya nyau berasai chelap. Baru meh Lina tekenyit lalu ngeleda. Peda Lina, tukang sumai enggau orang ti bempu kedai nunga tudah Lina ucau. Nama main wan Luput Lina? Pia ko orang ti Lina bedau deka nusi semina madah diri deka pulai aja. Minta anjung orang ti bempu kedai nya tudah Lina uchau. Nasib ga iya nadai mayuh jako angkat lalu nganjung tudah Lina. Laki iya enda enggau semina iya aja datai ngesah ninga tukang sumai nya madah ke Lina luput. Berani amai ga iya siko aja kediri deriba malam ari rumah ujo datai ba rumah iya di asuh Lina duduk dulu Lina lalu ngaga ai te gulai ais laban tuke nya sigi ngirup ai chelap sepeng udah ai te tembu digaga Lina Lina lalu duduk. Nunga tukai iya ba supa. Nya baru Lina nusui ke iya, Nama utai ti udah nyadi tadi? Peda Lina, Nyau ga getak baka deka nyabak tudah tuai nya ucau. Nyau sinu ga Lina meda. Berasai nesal udah nusi ke iya enda ingat ke iya pulai deriba kediri. Enti nuan takut pulai, Tinduk ngaku aja meh ditu tua tinduk ba supa. Pia ko Lina madah ke tuke iya nya uchauk. Iya semina nagun kepala aja tanda setuju meh nya. Enda diasuh Lina pulai. Taja pen seduai iya tubuh dua, tang seduai meruan takut. semalam alam nya ucau. Asuh Lina ngena gaun tinduk Lina ya ke enda kala dikena Lina tudah tuai. Nasib ga cukup ba iya laban tudah ti kurus. Pagi siti baru laki iya datai ngandak. Berani amat seduai ne. Jarang indu berani seduai. Pia ku. Tuke iya ucau. Dalam ati Lina din, Petara aja meh nemu penakut seduai. Bepun ari nya meh, Lina mai petunggal iya ti kereja ba supermarket diau enggau Lina ucau. Nyau gele tudah Lina udah meda utai nya. Nemu kita ucau, Duit seratus ringgit ti disuwak ke indu nya malam nya tak chebik kutak sarang telu ti bisi bekau tunu orang mimit uchau. Kenu ku orang ti bempu kedai nya uchau, Nya peda nuan. Nyelai amat kan. Kira sebulan udah nya, Lina pun badu kereja dia lalu pulai ke menua dulu sebedau ti register tama iu. Au, nya aja meh naka pengingat tudah Lina ucau. Nya aja ari aku ini manang kumang jegit endun celegit lijit mit nyumbak kepit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasek pala temaga laja. Bejarit ngentak ke kepit kerigai pisit rarah patah tiga. Bye bye.